Dembaş temaşevanên hêja. Ez Dîlber Cum'a piştî demeke dirêj dûrketina min ji karê ragîhandinê yekemîn car e bi weşanekê zindî li ser Peyv TV li gel we me bi bernameyeke nû bernama Pêşeroj. Pêşeroj tişta herî girîng di jiyana mirov de ye. Nêrîna mirov her çiqasî dûr û berfereh be ji pêşerojê re ewqas mirov dikane bi lez li ser lingê xwe raweste û bisekine. Ji ber vê yekê bernama Pêşeroj di xizmetî we de ye. Temaşevanên hêja medyayên cîhanî bêhtir niha balê xwe balê dikişîne ser rewşa Ûkranyayê. Li aliya kê Amerîka dixwaze Ûkranya û Georgiya derbasî hevpeymaniya NATO'yê bike. Li aliyê din Rûsya vê yekê red dike û qebûl nake û Ûkranya weke hêla sor bi nav dike. Lê pirs ew e, gelo wê Rûs bikanibe derbasî Ûkranya bibe û rûbirûyê Amerîka yan jî NATO'yê bibe? Li ser vê mijarê em ê herin cem mehvanê xwe şîrovekar û nivîskarê siyasî Doktor Mehmûd De'bas bi awayekî zindî ji Amerêka bi me re ye. Dem baş Doktor. Dema te xweş bê xweşka dilber û dema bînerê hêja xweş silav û rêz ji we tevar e. Spas. Doktor ez ji heman pirsê de dest pê dikim. Gelo wê Rûs bikaribe derbasî Ûkranya bibe û rûbirûyê

Danetskê, Hanskê re û bê çilo ku Krîmê bir belkî weka sînaryo ke wilo dest pê bike. Yani dîsenekê hineke grûpê yê ku bi Rûsya re girêdayîne bêhtirê wana aliyê Sovyetê berê ku di mîjoka ka wa wilo heye. Heya wana dîsa kur bikê û dîsa parçekî dî ji Ukrayîna bê ji mêzênê û nakokî piraniya nakokiya di nav miletê Ukrayînî bi xwe de heye. Yanî nakokiya hinek ji welatê Ukraynî ya bi taybetî yê li aliyê Rojavayê Ukrayna pirana gelekî hê ji wa ji zemanê herba alemî di dûa ve bêhtirê wan nêzîkê Ewropîyan e. Li gel ji aliyê Rojhilat ve bi hê daxwaziya wa bi Rûsî re û heta zimanê wa ji gelekî ser Rûsî ve yê ku bêhtir Rûsî pêk tînin. Taban Mebesta te li ser dimbaz. Nebes dimbaz yanî parçekî dî jî xêrî dimbaz heye yanî yê dimbaz rasta ew dimbaz niha dikarê bêjî estimulêşeke gelekî mezin Rûsya di nav de çekiye yanî heta nasnama Rûsî daye wana zimanî Rûsî xweş dingî heta îro robilê Rûsî pêk tînin yanî ew na dikarê bêjê bûne di cumhuriyetê gelekî serbixwe teban kesî îtirafê nekiriye lê parçene dî hena Ew jî hê dibin siha wa miletê ku bêhtirê vêna bi nêzîkê. Heta hinek axiftineke dî dikin bes dibêjînê mîdya Ewropî û kes Rûsî tijbinî ser naaxivê. Hinek nakokî olî di nava de hene. Yê aliyê Rojavayê Ukrayîna di filihitiya wê de Katolîk in.

hinek perwerde kirin gotin ku ev nana leşkerê Rûsî ne ev ê ha kirin sivîl in xwe perwerde kirine û ketine hundir û de alîkariya wa kesê ku din baz dike heye karibê rêke wilo de bike yanî. Belê. Rûs derbasbûna Ûkranya û Curciye di nava hevpeymaniya NATOyê de red dike bi hiceta ku metirsiyê li ser ewlahiya Rûsiye dirûst dike. Tirkiye jî endamekî NATO'yê ye, her wiha hêza duyemîn e di NATO'yê de û Tirkiye dewleteke sînorê xwe bi Rûsya re parve dike bi taybet di Deryaya Reş de. Boçi hebûna Tirkiye di nava NATO'yê de metirsiyê li ser Rûsya dirûst nake? Boçi Ûkranya metirsiyê dirûst dike? Di wextê xwe de Tirkiye metirsiyeke gelekî mezin çêkir. Wextê ku kete nê di sala pêncû di dûa de wextê ku dest pê kir û gur bû yek ji wa dewletê ku gelekî Rûsya Sovyetên gî hesab jê dikir û gelek nakokiyên mezin navçî bû heta din di warê ekonomî de di warê siyasiyê ti têkilî bi Tirkiye re nedate kirin û hesê dikir yek ji dijminê herî giring bes îro wextê ku Rûs Sovyet hatiye hilweşandin Ew dewletê ku berî têkiliyê wana Sovyet pevre bûn, tên dikevine NATO de, eva ha matirsîkê ser yanî ewlehiya Rûsî bi xwe didînê. Georgia wextê ku dest pê kir ku ez ê bikevime NATO de, dimînî hingê Rûsya karekî gelekî mezin tê de kir û Georgia kire parçe. Yanî sê dewletên komarê piçûçik jê derxistin ya Abxazya û yê dî. Ne weke wêne jikê tu dimezînî li ser Ukrayna ya. Ez bahwer dikim Rusya ne bes ji bin Ukrayna tirsê. Yani pêşê rojê de heye de tirsê meselen e, bi Moldavya ji kêbikeriye de heye yani ev dewletê dîgê ku berî Sovyetê min dûrpêçî Rusya di vê halê de Rusya ez bahwer dikim ser ewleviya xwe gelekî tirsê ji ber ku ev dewletê gotkevina NATO de berê di Sovyetê de bûn. yanî bi bandora xwe li hebûna pêşeroja ekonomîk e Rûsya dikê, pêşeroja wê siyasî dikê, yanî wê lawazîkê xê hundirê wê de evna ez zan dikim Rûsya di vê di vê warî de mafê wê heye û heqa nêzîkbûn tê kirin û bi taybet jî ke ji ber ku Ev partiyê ku gurd bûna piştî şoreşa pirtoqalî ya ku hate kirin du hezar û çar a du hezar û pênc a û hingî Tîmêşînko keçikek bû ya ku bû seroka Rûsî seroka Ukrayîna ew êna gelekî bi kurî dijî Rûsya sekinî û ew êna bêhtir xwest bi ser Ewropîya de herî. Ez bahor dikim di vî warî de Rûsya di mafê de heye vê tirsiyê bike ji ber ku nû Nato bi taybet îro dorpêçeke mezin ser Rûsya dê deynî. Baş e berî vê Emerîka aboriya Rûsya beramberî aboriya Îmarata Erebî daxuya kirin. Em giş dizanin dewletek eger aboriya wî aboriyeke lawas be nikare herbekî wisa yan cengekî wisa rabigihîne. Rûsya hêza xwe ji ku tîne yani helwesteke wisa tund dide xuya kirin.

Di bêjnê de National Products yanî ew ekonomîka salana ya Rûsya nû digihê heta niha meselan wek ku dina xuyakirin di navdewletî de teqrîba nêzîkê di du heta sê trilyon dolar e. Dibêjin bê meselin ya Îmarata jî do sê du trilyon dolar e. Bes ew bi xwe ne di warekî rastî de ye ji ber ku

Mesele di siyasetê de ye. Siyaseta ku îro li Rûsya tê kirin nahêlin ku ew ekonomîka wê xweşik bê îstîfadekirin jî. Yanî nahêlin xweşik bê yanî derxistin. Meselen dikarin bêjin ekonomîka em ê bidin xuyakirin ekonomîka ya erda zîraî. Belê. Nisbeke gelekî mezin ya wê ne gelekî hêja ye lê ew teknolojiya gorosî gereke perwerde bike ew pêş yani biqedmîne ji cotkarê xwe re nagihêvê astê ku fêdekê qencî qizincîke mezin jê bike. Di warê nextê de meselin ya yek emîne di dinyayê de bes wê qizinciya ku lazime jê bike nîne. Di warê meselin dî xabata de heta niha tu fêde qizincî jê nayê kirin.

Belê, kerem ke doktor. Doktor, ji bo çi Amerîka îsrar dike ku Ûkranya derbasî NATO'yê bibe? Yanî em gî dizanin Ûkranya dewleteke nakokî li ser hene, her wiha dewleteke ne zilhêz e. Bo çi Amerîka vê yekê îsrar dike? Bixwe Amerîka nabê, Amerîka ti cara her tim jî ne fît ke divê min Ûkranya teh ne teh daye ku bikevê NATO'da. û bes Ukrayna bi xwe miletê Ukraynî wextê ku piştî ew şoreşa pirtoqalî çêbû û du partiyê giring derketin yek ji ya Tîmîşinko bû ya Dîyûrşînko bû her du pevra têkilî pevra kirin û heta wextê ku ketina hilpejartinê de ji Tîmîşinko hingî ew keçik bû Rêysa Wizera û yê dî jikê bû Rêysê Cumhûriyê û pevra ew kirin awana miletê Ukraynî xwest herê nêzîkî yanî Ewropiya bibê dixwestin destpêkê de bikevin Yekîtiya Ewropa de û piştî wê nerat dixwestin bikevin NATO de. Ev daxwaziya Ukraynayê ji ber ku Ewropî û Amerîka heta niha dibêjin dibê ne ku em wate hev bin heta bi wextê ku daxwaz kirin ji Ukrayna destpêkê Ewropîya wana ku em ne niha em nikarin we qebûl bikin lê gelek percewendî hene gelek axiftin hene berî ku tu bikevî Yekîtîya Ewropa yanî bikevî NATO de gelek yanî gelek weke dibêjin derece hene heta bikevî yê de qebûl nekirin bes li vê derê Rûsya Dizanî û piştî demekê heye ke dem ser ve rewest bê heye bikevê NATO de û bikevê Yekîtîya Ewropa de evaha bandora xwe wê li ser gelekî giran li ser Rûsya bikê di warê ekonomî de, di warê leşkerî de, di warê siyasî de. Yanî me dêna wextê ku sê dewletê biçûçikî Rûsî ketina nê Yekîtîya Ewropa de mesela hingî Molda navçî Ezetonya, Estonyo û Latviya û Litwanya. Sê dewletê piçûçik in li aliyê yanî nêzîkî Bolonyana. Ew neketina Yekîtiya Ewropa Rûsya û qasî giranbûneke mezin nedît ji ber ku bandora wan ne gelek e. Lê Ukrayna ewelen yek jê ya di duwaya di çekê newewî de yê wextê ku Rûsya Sovyet hêrirî Yê nûçeyên newewî ketin neqeba sê dewleta tinê de, neqeba Rûsya û Ukrayna û Kazaxistan de. Ukrayna yek ji dewletê ku çekê netewî gelekî tê de û piştre erda wê gelekî ferah e û di warê leşkerî de gelekî xurt e, di warê ekonomî de gelekî xurt e. Bandora vêna wê ser Rûsya gelekî giran bê. Ji ber wê jî ke Rûsya qebûl nekir. Ez bawer dikim, Mîxail nedvir de ye, Mîxail, ino Rûsya wextê ku di meyzênê ew Kesê ku ku piştgirtî lê tê kirin gereka bibe weka yanî hevpeymanîkê di pêşiya Ewropî ya di pêşiya NATO da yek ji wan e hesêb kir û Ukrayîne gerek pêre bê. Bes wextê ku Ukrayîne ji hembêza wê diçê Rûsya dikeve lawazê de. Bandora îrankê dewletê Ewropî di warê ekonomî de heye ser gelek bê. Yanî weka wextê ku ew boriyê gazê yê ku dibirine Ewropa di Ukrayîne ve derbas bû. Di berî ku ya got nû ava kê Gazprom di do wextê ku ava kir û direkt di çiyê Almanya. Hingî ew ê na qizincîke gelekî ekonomî ji Rûsya re tê anî. Ew Gazprom wextê hate birîn di neriya Ukraynê de piştî ku Têmeşenko bû seroka ev aha bandora xwe ekonomî li ser kir. Ji ber vê ne ez jî ez bi hol dikim Rûsya zivê aciz e. Ne ku Amerîka û ya NATO dixwazin wêna bibin ji ber sîmbolka wala êdî NATO qewî dikin, dixwazin bandorekê li ser Rûsya bikin, Rûsya lawaz bikin, nema bihêlin ew dewleta ku berê şerê sermayê di neqeba wê Amerîka de bihênî. Yanî ew dizanîn li Rûsya di pêşerojê de bi xwe ya ba dewletê weka Ukrayna ya bi Sînê re haya bibê dewleteke ya giring gotpêşiya Ewropa û Amerîka de bisekinî. Belê. Mamoste Doktor bibûre gelek caran Ewropa behsa wê yekê dikin dibêjin eger Rûsya gavekê pêşta bavêje em ê sizayan bi ser Rûsya din. Sizayan ku ewana behsa wê dikin çi ne? Çi sizayan? Sizayê ekonomî gelek in. Teban yek ji ya ya herî sereke ew Gazprom dido, ew boriyê ku ji Rûsya hatine avakirin, ji Rûsya bi di behra Baltîk ve diçê rast diçê Elmanya. Ev yek ji yê wêna ye. Ya di dûa têkiliyê wê eborî gelek di neqeba Ewropa de gelek hene. Ev nayê vê bandora xwe li ser Rûsya gelekî bike, bes ji bîr neke wê bandora wê ser Ewropa jî gelek bike. Ji ber hûlûşketin mêzênî Elmanya û Fransa ewna dixwazin di warekî aştî de bigihine armancekê û bigihine yanî peyma hevpeymanînana di neqeba xwe wê de û her tim jikê yani dihêlin di hê derî gelek vekirî hene ji bonî têkiliya û giftugoya. Ya yek emîn got bêhtirê gurd sekinî dijê wê ne e Brîtanya ye. Ji ber ku têkiliyê Brîtanya girêdana Brîtanya ekonomî bi Rûsya re ne gelekê bes karê wextê ku bi dûrpêç li ser Rûsya çêbibê bandora xwe li ser Brîtanya nakê. Lê wê bandora xwe li ser Ewropiya gelekî bikê. Ew yani Teban li vê dê gelek xalê dî hene meseln yek jê xeyrî ya Gazprom têkiliyê neqeba yê go meseln yê yê teknolojî yanî teknolojiya em ê bêjin ya nû gelekî di neqeba Ewropa û Rûsya de gelekî diçêwtê. Heta ya xwarin di neqeba we de gelekî têkilî neqeba we de hene. Yanî ji xeyrî ya taqa weke dibêjin ya taqa, neft û gaz Gelek têkiliyê dî yê ser warê teknolojî na ya trombêla meselen yê teknolojiya meselen ya tayara ev gelek têkilî di navbera şerîkatê wa de hene. Ev timam wê bandora wê gelekî xurt bê li ser Ewropa û ser Rûsya jî bê. Belê. Ji xwe dixwest ez li ser Almanya jî bibêjim. Doktor berî vê Almanya helwesteke ne zelal û lawaz li beramberî Rûsya nîşan dida. Her wiha rê ji Brêtanya re vedike ku çekên xwe, leşgerên xwe winên di nava axa wan de bi cih bikin. Te vê siyaseta Almanya çawa şîrove dike? Almanya ez bawer dikim teban ewelan yek jê di NATO de peyman da NATO dibêje pê lazim e tu yanî wek ku gotî piştgirtiyê bikê di heme aliya de. Ev yek ji yek dixalê vê de bes ya de duwa inu dumeyzênî inu wextê go yanî cide bibê û piştgirtiya Rûsya bikirît vî alî de weke ne go piştgirtiya Rûsya bikê ekonomîke xwe biparêzî mesela Ewgaz Prom biparêzî li vê derê dûr wê meyzênê go dûrpêçka Ewropî li ser Almanya wê bandora xwe bike inu Almanya îro di warê siyasî de rastek didê xuya kirin inu dewleteke serbixwe û dikarî biryara xwe bidê lê di warê

Ew di bin bandora têkiliyê Ewropî de ê, navçeyê NATO de ne. Ne got wela ji daxwaziya xwe kiriye. Lazim e wextê ku yekî NATO beryarekê bidê gerek heme dewlet wê qebûl bikin û ser vê esasî Elmanya rê vekiriye. Ji xwe min dixwest ez vê pirsê jî bikim Doktor, aya hemû endamên NATOyê li ser rûbirûbûna Rûsyayê Hemû razî ne li ser vê yekê. Bi taybet Tirkiye berî çend salan S çar sed ji ji Rûsya kirî. Her wiha Almanya helwesteke lawaz e li beramberî mesela Ûkranyayê. Yanî tu vê yekê çawa şîrove dikî? Bi rastî di wextê ku tu lê me zêhnê weke ji te xeliya te gelekî pirseke gelekî cihê xwe de ye. Di wextê ku tilê meyzênê di warê ekonomî de di warê meselen têkiliyê na siyasî de rast e nakokî hene di navbera têkiliyê wa bi NATO re û hevpeymanî wa bi Rûsya re weke ku te daxû ya kirin meselen Tirkiye. Bes wextê ku werê ser mesela NATO û yanî şerê wan nabe bi çi dewletê re bê bi taybet wê ên bêne girêdan ew bêna kirine bin wa peymana NATOyî esasî de ino çi êrîş ser kîja dewleteke NATO bê kirin gerek timam pê re amade bibin yanî li vê dê tedmêzênê mesen Tirkiya

Lê di wextê ekonomî de ew ew ketibû warekî yanî wextê ku têkiliyê xwe bi Rûsya re vekirin ew kete warekî stratejî de di navbera bercewendiyê Tirkî û bercewendiyê Ewropî ya Amerîka Ewropî de li ser Rojhilatî Navîn ya li ser pêşeroja Tirkî yanî. Tirkî xwest derkevê ji bin ebayê Ewropa û bin ebayê Amerîka derkevê weke dewleteke siyasî, dewleteke ekonomî. Ji ber wê ji ba yanî têkiliyê xwe bi Rûsya re ji teqrîben dikarê bê ji sê çar milyar dolar gihande teqrîba pazdeh dozdeh milyar dolar û heta peyma yanî bi axiftin heye û di sala du hezar û sih û pênceh de wê bigihîne heta belkî teqrîba sih û pênc ya heta çil milyar dolar têkiliyê bira û te hingî em zanin ku gaz boriyê gazê vekirin heta bidî Tirkiya û di wir re wî bişînî Ewropa jî kê. Ev kevê warekî îstratîjiya ekonomî siyasî de. Bes warê NATO warekî leşkerî ye bêhtirê wê ne ji warê siyasî. Têkiliya hevgirtineke leşkerî ya parastina welata ye di warê leşkerî de. Di vê dê de nikare ne Tirkiye, ne Elmanya, ne kes wextê ku bikeve warê leşkerî de û nakokî derkevin û û êrîşek bê kirin bi taybet wê hemê bi NATO re bin. Wa illa wê ew ê keve wê astê de ew ji wê keve bê weke dijminekî ji NATO re û wê ji peymanê gerek derkeve yanî ji wê peymana NATO bi xwe derkeve yanî. Baş e Doktor, ji bo çi Rûsya di vê demê de peymanek li gel Sînê îmze kir li ser dayîna Xazê? Yanî ev tê çi watayê? Gelo Rûs dixwaze Xazê li ser Ewropa qut bike? Na ez ez bawer dikim Ukrayna Ukrayna bû bandoreke gelekî mezin ku Rûsya teh da ku nêzîkî Sînê bî. Berî niha nakokî di neqeba Rûsya û Sînê de hebû. Nakokî hebûn ser wan na ser mesela Kazaxistan, nakokî hebûn ser mesela di warê ekonomî de gelekî hebûn. Heta têkilî mesela Rûsya pêşgirtiya Sînê nekir di wextê ku mesela Taywan de çêbû. Lê li vê kêlîkê wextê ku bandora Ukrayna çêbû û fişara Ewropî û Amerîkî ser zêde bû, yanî xwestin ku ew Sînê weke ku

ji bo Erê gelekî gelekî warida gelekî nêzîke û ez bahor dikim wê pêşerojê de tiştekî wilo wê çê bibê ew bixwe ne go ino sîna yanî sîn xwe dibînê go ino yek ji yê serekeya geleke Rûsya dû herê de yanî mêzên ino Rûsya ne di wê warê de go ew pêşkêş bê hê Rûsya di xwe dimedînê ino ew dewleta serekeyê ye go meselen vî seretiyê nû serê serê go hemberî Ewropa û Amerîka bi sekinî gerek ew bê. Lê ez bawer dikim piştî vê bandora Ukrayna wê Rûsya qebûl bike wê ki hinek kêmasiyê ji xwe deynê wê têkiliya bike û ez dûr nabîm min bi pêşerojî de wê nêzîkbûnek ferahtir çêbî neqeba Rûsya û Ukrayna de in Rûsya û Sînê de û bi taybet mêzînê her dû piştgirtiya di xalayê bikin wê ez bawer dikim problema Kazaxistan wê di nav xwe de bi seraz bikin û heya Rûsya jike piştgirtiya Çînê bike ji bonî Taywan û ew jî bike yoka bandorek ser Ewropa Amerîkî ye yanî li wê di warê ekonomî de jî em dûr nabînin teban ha hinek derî vekirin di warê ekonomî ne ku tekilîn de qeba xwe de tekilîn vekirin teban berî niha jî vekir bûn mesela wextê ku Rûsya wextê ku Amerîka derpêç ser Rûsya danî ji bonî ku teknolojiya ev ya ya Apple û ya dî Software, Ku neşiyan de ji Rûsya wextê ku sekinand, rasan Rûsya têkilîyeke gelekî mezin bir Sînê re kir, Hawawi jê kirî. Ez bawer dikim nêzîkê du milyar dolar dî têkilî bi Sînê re vekir ji bo teknolojî û yek ji wan a ew telefonê û teknolojiya Hawawi bû. Yanî di hemberî dûrpêçîna ya te ya Ewropiya de ya Ewropiya Amerîkiya de. Eva ha derîna ez zan dikim di pêşerojê de ku ev bandor halo zêde bibê wê bêhtir nêzîkbûnik niqeba Sînê û Rûsya de çêbê û di bercewendiya wa de dimeyzênin in û wê karibin xweş dorpêçê Ewropî Amerîkî dî çê bikin wextê ku soba rastî dorpêçin ekonomî bandora wê xurt bibê ser Rûsya. Belê doktor. Doktor ez dixwazim vê yekê jî zanim ez bawerim tu jî demekê li Ukrayna bûyî jî. Hijmara Kurdên resen li Ukrayna çiqas e? Her wiha rola wan di warê siyasî de ta çi aste ye? Mafê wan parastiye ya na?

terefeke yan jî aliyeke ji vî şerî. Her wiha Rûsiyê ku Sûriye bi rêva dibe darê. Bandora vî şerî ta çi qasî wê li ser Sûriye bi gihiştî û li ser Kurdan bi taybetî wê hebe? Tikanîbî bi awayekî gihîştî li ser vê yekê. Bawer dikim ev bandora vêna, em hêvî dikin teban gotiş re çênebin, bes heta niha di warê siyasî de Û di warê ekonomî de bandora wê na dê xuya kirin ne bes ser herema Sûrî timamî ne ser Sûrî û herema Kurdî ye ser Rojhilatê Navîn timamî heye. Heta îro beriya deh bû pêr bû Wezîrê Xaricîya Urdunî bi xwe jî pê da xuya kirin û bandora wê na ser cema heye û ew alîkariya ku dihat ji Ewropa û ji dewletê dî re ji mesela em ê ji koçbar a re dihat îro gelekî lawazî dike vî yê de. Bes weke pirsa ta ser Sûrîyê û ser

United Mêzênê wextê ku siba lêvhatirinek bê kirin yanî teklî ya ne nako yanî axiftin di neqeba wa de bê kirin wê piştgirêka Sûrî û piştgirêka Herêma Kurdî yek ji wa parçê ku ser bê axiftin yanî wê li dû wê stratîciyê bê wê ne xaleke sereke bê li ji bonî xwe yanî ji bonî Sûrî bi tenê wê ser bisekinin. Ez bahwar dikim wextê ku yanî wê çi û çê bibê evna dikevê pêşerojê de bes mo karê mêzênê ez xwe mêzênim û îro tu mêzênê gelek cara namena indirekt ji Rûsya re di hundirê Sûrî de di hundirê heremê de ji Amerîkaya re tê. Weke mesela Rûsya hertim dî re Amerîka şerbezet kir dibê nefta Sûrî didizî. Weke ku dî meselen beriya demekê axiftinek derket nu wela Amerîka tê hatiye piştgirtiya wa dî saziyê Sûrî yê radîkal dike ji bo nî problema di hundirê Şamê de ya di hundirê dê dî bikin. Ev timam namena dikeve vî şerê ku yanî gur bûye di neqeba Amerîka û Rûsya bi giştî de. Bandora xwe bi taybet wê li ser herêma kurdî û ser pêşeroja Sûrî bigeyanî. Wê wextê got peyman çê bibin û levhatinek bê kirin, wê hingî îdanikê ya Sûrî û ya herêma kurdî yek ji wa peymanê ku li ser bê kirin yanî wê şandê wana yê ku girêdayî bi herêma Sûrî ve bi herêma yanî bi herêma kurdî ve wê şandê wana wê têkiliya bikin ser vê astaha. Yanî bandora xwe kiriye ne bes li Sûrî, bandora xwe li Rojhilatî Navîn temam kir û ez bawer dikim bandora xwe li alemê temamî dike. Di dimêzînê Ewropa di lawaziyeke gelekî mezin de ye. Ji ber wî jî di parçeyekî weke Sûrî, weke herêma Kurdî bi teybet wê kevê wê astê de ye. Belê Doktor, ev nakokiyên ku niha di navbera Amerîka û Rûsya de li ser Ûkranya heye, ev nakokiya wê li ser Sûrya jî di navbera Amerîka û Rûsya de çê bibin ev nakokî? Nakokî heta niha ti peyman ti ti kilî niqaba wa de çê nebûne weke bi rasenî ji bonî pêşeroja Sûrî yanî pêşeroja herêma Kurdî bi teymet bi tibê çi têkiliyê ku çê dibûn heme têkiliyê leşkerî bûn. Yanî têkilî wayî leşkerî her rojane hene. Yanî navbera leşkerê Rûsî û leşkerê Amerîkî de hundirê Sûrî de rojane hene. Bes di warekî siyasî de, di warekî dîplmasî de û pêşeroja Sûrî de yanî pêşeroja herêma Kurdî de yînin heta niha çênebûne. Lê ez bawer dikim wextê ku ev problema Ukrayîne bicekî zelal be ya bicekî serrast bibe bi ez bawer dikim wê dest pê bike ew şandê Amerîkî û Rûsî ji ke wê li ser pirsgirêka Sûrî bisekinin û wê serrast bikin. Teban li vê derê wê ne herdu tenê bin, teban herdu wê yê sereke bin. Wê ev dewletê weke Tirkiye, weke Îran, wê ewnaş gê tê de amade bibin ji ser vê piştgî şê yanî ser rastkirinê. Di lê mêzê ne hêvdeh mutemerê Esatana û Soçî çêbûn. Şaldaya hêvdeh. Teqîben şeş heft yê Cinêfê çêbûn. Di yek wa kongira de di wa peymana de rû Amerîka ne amade bû û tu cara Amerîka ji ke heta beriyara xwe ji ne dida. Di ber wina ji ke mêzênê ew peyman yek ji wan jî bi ser neket. Yek ji wan jî kê ti armanc ti yanî pêşeroja Sûrî ser zelal nekirin. Tiştê ku hate zelalkirin ew tiştê ku serkirin têk peymanek têkilî neqeba Rûsya û Tirkî de neqeba Rûsya û Tirkî û Îranê de çêbû ser mesela êrîşa ser Efrînê, ser mesela serê kenî Girê Spî. Hingî Amerîka çavê xwe jê girt ji ber bercewandî nedî hewin tê de teban. Bes inu bandora xwe bikê yanî pêşeroja Sûrî deynin Bê têkiliyê ne qebawa de çênabê. Ji ber wilo jî ez weke li ber pirsata heger zelalbûnek di Ukrayna de çêbû, ez bahwer dikim ku wê di pêşeroja Sûrî jî kê dest pê bike ku peyma yan têkilî çêbin, geftugo dest pê bikin ser warê siyasî-dîplomasî. û ez bawer dikim wê bi destpêka pêşerewja Sûrî serast bike kirine. Belê. Doktor dûrî Ûkranya li ser mesela Kurdan yanî tu dibêjî di nêrîna te de ew Kurd dibe nêzîkî kîjan aliyê bin? Yanî wê kî bêhtir mafê Kurdan biparêze? Rûs yan jî Emerîka? Tu kîjanî bêtir nêzîkî Kurdan dibînî? Xweşka mezîna Siyasetê de ti cara dostanî tune ye. Însanê ku dostanî kê bikê demeke ne siyasî ye. Ev dibêjin de atîfa yanî kê xweşî. Û di siyasetê de di vê kêlîkê de îro di ser erdê kî piştgirtiya hêza Kurd dike îro Amerîka ne. Belê. Em ê piştgirtiya Amerîka gerek em têkiliyê xwe pê re zodev bikin, gerek em karibin şandena kurdî di navê miletê kurd çê bikin, têkiliya daxwaziya miletê kurd xweşik zelal bidine xuyakirin. Heta niha daxwaziya miletê kurd zelal nayê xuyakirin. Gerek e ji daxwaziya federaliyê kêm nebûbane, federaliya Sûrî bêhtir zelal bûbû dikaribin têkiliya bi resenî bi Amerîka re bikin. Bes li gor pirsa te ino kîja kîja bêhtir bi me re na, Ne ku em ê buware têkiliya bikin. Bercewandiya wan na ye. Ew dewletê giring in. Ew wextê ku bercewandiya wa bixwazê piştgirtiya Kurda bikin, ew ê ên Kurda bi ser xwe de bînin. Tê bîra te berî du hezar û çardeh e Rûsya heta giha wê astê ku inû weke konsulîkek çûçik di hundirê Moskow de ava kir yanî vekir û piştgirtiya herêma Kurdî dikir û hêza Kurd dikir û heta me gihane wê astê inû welahi Rûsya heye nêzîk Federalîka Kurdî ji çêbikê û hingî Rûsya yek ji cihê yek emîn bû got ku nû herêma Kurdî gereka federalî bê. Ew ê ne berî hemî ji dwarê dewletî de ha. Ew ya ewil bû ku dawa federaliyê kir. Bes wextê ku berjewendiya Rûsî bikete asta ku têkiliya bi rejîma Beşar e bike, melefê Kurdî teslîmî Amerîka kir taban. Taban hemberî wê ne Amerîka jî melefê der'ayê û yê Swêda wan e teslîmî Rûsya kir taban. Weke gotî dikarî bibêjî bazirganîka endirekt bû. Îro têkilî bi Amerîka re tê kirin, bercewendiya Kurda bi Amerîka re gereka bi Amerîka re kirin. Soba wextê ku Amerîka bercewendiya wê na bikeve wê astê bi helîfê xwe gelekî giran re Tirkiye re têkiliya bike û bercewendiya wê pê re bê gereke hingî Kurd vê jike ew jike û ew lajê ki cem wan hebe ew zanebûna siyasî hebe mêzên kî bêhtirî nêzîkê wê helîfê wê daxwaziyê wê tê pêktinîn gerek pê re bê yanî gerek em ho ti cara nebêje kî piştgirtiya Kurda dike bêhtir.

Yanî Rûsya nekete ser wê astê de ku fişarekê berde ser Brîtanya, Fransa meselen da heremeke Kurdistanî çêbike. Yanî berjewandiya wa tê xwestin. Ew berjewendî dimeşênin. Yanî wext bes wextê ku tu werî meselen wela ser mafê milata Rûs Sovyet jî û Rûsya jî heta niha dibêjin divê em mafê milata diparêzin. Bes mêzin îro Rûsya mafê rejîma Beşar Esed dixwa diparêzê bêhtir ji mafê miletê Sûrî. Yani ev ne wek gotî bercewandiya wan e, bercewandiya navdewletî ye, siyaset e. Ti cara hêza Kurd gereke bigihê wê astê û nebêje welayî wê Rûsya bêhtir mafê min biparêzî ya, Amerîka bêhtir mafê min biparêzî ya, gerek ez pê re bim heta heta hey. Na, siyaseta îro vê kêlî ke Amerîka diparêzî, Amerîka ne hevalê min e, ne dostê min e, ne birayê min e, Bes berjewendîya îro pê re dimeşî ez ê pê re têkilîya bikim. Soba dev ji min berda ez nebêjim ha wela ev ti cara xîyanet her tim jî xîyanet li welata kiriye. Xîyanet li welata nekiriye. Bes berjewendîya xwe dimeşînî. Musteid e welata bifroşî û bikire ji bonî berjewendîya xwe. Ev ne hemî dewletî dinyayê wilo ne. Berjewendî divir de gerek ma em ke hêza kurd ya siyasî bi rastî gerek em bigihîne vê astê

Em divê siyaseteke çawa bimeşînin ku em destkeftiyên xwe ji dest xwe bernedin. Em kanibin biparêzin ev destkeftiyên li me dest bidin. Gelek bi rastî pirseke hertim ji kê hertim ji kê gerek hertim bi vê pirsê me bike gerek em çi bikin. Ez bawer dikim di xal hene ya yekemîn di navxweyî de Gereke navxweyî hêza Kurd bigihê astina, bigihê nêzîkbûneke di nav xwe de. Ne ku û ez bêjim wela meselên were ku em ê lê vegerekê çêkin ya wela meselên em ê hevpeymaneke gurî çêbikin di nav hemû hêza Kurd de. Na, ev aha ne lojîk e û ne mintiqî ye. Yanî tu cara hêza Kurd wê tu cara tu nikarî bikî yek hêz. Bes miho dikarê bigihê şan. Dengê te dengê te nayê xweşka. Sedem çi ye ku kurd nikanin bibin yek hêz? Sedema wê Ne ji ji ber ji ber ne gon kurd nabine yek. Ji hêza kurdî siyasî di warê siyasetê de, di warê mîjokê wa de, daxwaziyê wa de nakokî normal e yanî. Ev na tiştekî normal go sê çar partî di kîja navmiletî de hebê di nav kîja dewleta de heta tiştekî normal e yanî epozîsyonî da îme sera bes di vê warê ku îro kurd tê de na û dewlet tune ya gereka karibin nêzîkbûnekê di neqeba xwe de çê bikin ku karibin şandena kurdî amade bikin ew şande bi navê miletê kurd biaxivê çi di warê dîplomasî de çi di warê siyasî têkiliyê bi kîja dewleta bi rûsya bi amerîka bi kê re bê ku ew şande bi navê miletê kurd biaxivê dikarin bikin eva asta wextê ku hinekî ji berjewendiyê xwe partîtî bidaxin parcondî miletî bikin. Di warê navdewletî de yan evna di varê navxweyî de ji derve ve gereka ew şanda bêhtirê wê na têkiliyê xwe bi bûya dewletê ku îro bercewendiya miletê Kurd yek ji wan bercewendiyê ku bandora xwe ser wa heye. Bi Amerîka re mesela di wextê ku têkiliya bikî gereka proja wê na ya netewî û ya neştemanî proje gelekî zelal bê. Ez çi dixwazim? Ez dixwazim federalîke Kurdî di hundirûyê Sûrî de Sûrîke federalî. Gerek jê neyê xwar. Gerek a ne her kêlî biguherî. Wextê ku bercewendîya wê zelal bê îjan ki Amerîka zanî bê ev kesê ha çi dixwazim wê ser wê astê têkiliya pê bikin. Mêzê neyokekî yekî dî Sergey Lavrov wezîrê xaricîya Rûsya Berî wê ne heftîkê Ilham Ahmed û berî wê ne pide heftiya şanda Encama Nîştimanî Kurdî pê re rûnişt bû. Ser de ji kepî jî derxet got em nizanin Kurd çi dixwazin. Ji ber ku nû bi rastî her du jikê yanî zelalîk di projeya wa yê ku pêşkêş kirin hebûn. Bes vê talîyê wextê ku Lavrov got piştî ku çû yanî wextê ku got ku nû lazim e dî Kurd federaliya wê bibe weke federaliya Başûrê Kurdistanê ew çima ew axiftin kir.

Belê. Di neqeba wê îştegalîya Lavrofî berê wê de û vê talîyê de teqrîben heyvekê tune bû. Digot ez nizanim kurd çi dixwazin, vê talîyê dibêjî bi kurd gerek federalîyê bixwazin, federalîyê bidine wan. Ev e siyaseta. Ev jî gerek em dixwazin di warî navdewletî de gerek siyaseta me jî halo bê bi rastî. Belê. Ez careke din bibêjim Doktor Dawî, pirsa Dawî. Gelek caran Rûsya dibêje eger kurd û Şamê li hev bikin, Li cem me tu problem nîne ku em mafê kurdan bidenike. Ji bo çi kurd û şamê nikanin li hev bikin? Sedem çi ye? Bi rastî ev Rûsya heta niha xebaseteke gerincem heye. Yanî ew dibêjin yanî çekil muamera. Weke vî lîstika muamera. Rûsya xweş dizanî û ev karê guha têne kirin dijê herma Kurdî meselen em êm nakevin wê siyasetê de PYD re ya bi rêveberiya xwe ser îro êrîşa ku Tirkî ser heremê dikê meselem bambabaran dikê fişara gul ser wê ekonomî hate kirin dorpêçkirina gulê hate kirin ev timam ji bonî bide xuya kirin û lawaziya rêveberiya xwe ser nikarî heremê bimeşînê diwarê ne ekonomî de ne diwarê siyasî de gereka ya rejîm ve gerê gereka ya apazosyona Sûrî bikevê ser destê wê de bibêjê Rûsya li vê de çi dike? Zanîn ji bo Nîgo nekeve rêveberiya xwe ser dixwaze wiha derya bike bi rejîmê re. Bes rejîm li vê de çima xwe giran dike? Ew bi xwe di bingeha xwe de têkilî di neqeba Rûsya û rejîmê de heye ser vê astê. Rejîm Rûsya teh dide ku da vê fişarê berdê ser rêveberiya xwe ser da têkiliya bi rejîm re bike. Rejîm xwe giran dike. Çi ji bo berjewendiyê mercê xwe ser deynê. Mercê wê çi ne? Di leşkerî de vegerê,

Ev na demeke ku rêveberiya Xweser bi leşkerê xwe ve bi qased ve heme diçê. Yanî rejîm îro daxwaz dike qased ve vê parçek ji leşkerê Sûrî dîsanekê meselan ew yanî rêveberiya ku îro tê kirin hundir wê herema Kurdî de gerek ew timam herê rêveberî vegerê. Ev Rûsya vê daxwaziyê dike. Hingî piştî de ke Rûsya dixwazê di vî warî de Ino mafê miletê kurd di bin siha destûra ku bê danîn di wê de be û ew maf çi ye? Mafê miwatinê ye. Mafê miwatinê ino ziwanê kurd di herêmê ku kurdî de hene ziwanê xwe bixwênin û bimne miwatinê sûrî di bin siha sûrî de. Teban li vê derê rejîma Beşar ne ji Cemhûriyê Sûriyel Erebiyê Sûriyê tê peya dibê û ne jê paya dibê înwelahî herema Kurdî muhafazat in di hundir wê çikê de. Wextê ku got ku nû rêveberîna diyê heremî em ê ava kin, berîn ha Sûriye ew heremî yanî wizareteke wê heye wizareta heremî yanî ev nacem wê heye. Wê dîsanekê Kurda vegerêne wê astê. Ez bawer dikim hêza Kurd Çi rêveberiya xweser bî, çi enkesê bî, çi yê ku derve bin yanî ev hêza kurdî derveyî derî herdoka ku vê peymanê bi rejîma Beşar a Esed re qebûl kin bê piştgirtîyeke Amerîkî û bê federaliya kurdî ser masê vê giftûgo bike ez bahor dikim yanî dijminatîyeke bi miletê kurd re dikin. Yanî bê asta federaliyê

Ji ber wê ji dê gereka zelal bibê proja kurdî, federaliyeke kurdî ye di hundirê heremê de, di Sûriya werê de. Sûriya federalî. Ev di ser vê astê wextê ku têkilî çêbin em çê bikin. Rûsya dixwazê kurda tehr dê de herê ser wê dê de dixal çima dixwazê dixal jê dixwazê. Yek jê wextê ku têkilî bir bi rejîmê re çê bibin bin siha Tirkiye Rûsya de demeke ku Amerîka gereka ji heremê derkevê. Wextê ku Amerîka ji herêmê derkeve îzin em Rûsya dibê ya seraka di hemê Sûrî timamî de. Yanî ew dizanê ku Amerîka derkeve pêşî wêne re hebûna Tirkî ne gelekî giran e jê re. Hebûna Tirkî û rêveberiya Sûrî ne gelekî giran e. Ya herî giran ya ku gelekî di pêşiya Rûsya û pêşî yanî diketina wê di herêma Kurdî de îro Amerîka ye.

Belê. Em spas dikin Doktor li ser va zanyariyên te. Doktor nivîskar û şîrovekarê siyasî bi awayekî zindî ji Amerîka bi me re bûyî. Gelekî spas. Her wiha temaşevanên hêja em spasiya we jî dikin li ser va komêntên we. Her wiha em spasiya her du hevalê xwe Mamoste Esmaîl û Mamoste Abdilbaqî li ser kontrolê ew jî gelekî bi me re mandî bûn spasê wan dikim. Heta bernameyekê din bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş. Spasiya te jî dikim, spasiya kesê dikin li ser kontrolê kak Bavêmanî, kak Esmaîl. Gelek spas ji temaşevana re. Silav û rîz ji we tevare.